Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
endzhaku ka loko gagaxa a ta va tivisi leswaku u pone rifu hi mhaka ya ku a xaveliwe tinkavi leswaku ta n'wi dlaya se hi voni gagaxi tolo hi siku ra vunkombe ka n'hweti ya hukuri kwala ka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mune a ku ri na gigi leyi seventeen naswona a ku rhambiwe vanhu va ku fana na va M_G Nhlemo na vanhu va Mutakari na Lekere Stylist. Se Gagashi eka yin'wani ya minkandziyiso leyi a nga yi endla u kombise leswaku ri a nge he swi koti ku va ya etindhawini to fana na vo seventeen a ri hava murindzi kumbexani munhu wa ku va a n'wi gada, se hi fiki hi vona a post-a tolo a ri eSeventeen laha a nga fika a vekela xithombe lexiwani a tsale leswaku, Ready to host the legend, Tatana MG Ntlemo. Se hi ku tola ku ri Ravumune naswona a ku ri siku leri a ku rhambiwe MG Ntlemo leswaku ri va ta nyanyula ntshungu le 17. Hi nkarhinyana hi tlhele hi vona gaga xa posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a vekela xithombe lexiwani. A fika a tsala leswaku, Se ni ba hi ti-civilians n'wananga. Ni khensi sponsorship. Loko mo languta munhu la a nga vekeriwa laha u veke lipovolo. u vekele xibamu la nyongeni u vekele vholovholo se hi ndlela leyiwani hi leswi a nga tshama a swi vula eka nkandziyiso leswaku loko a ya etindhawini to fana na va 17 u ta fanekele a famba na munhu wa ku n'wi rindza kumbe vanhu va ku n'wi rindza hi mhaka ya ku vutomi bya yena byi le hansi ka nxungeto a bya ha hlayisekanga endzhaku ka loko a ta va a xaveliwe tinkavi se loko mo languta mi ta swi vona leswaku ri munhu la nga laya u vekele xibamu enyongeni Se swi le rivaleni leswaku ri munhu loyiwani u le ku rindzeni ka gagaxi. Ku na nkandziyiso lowu a nga wu endla a vulavula hi swona, a hi yeni eka nkandziyiso wa kona. Nkandziyiso lowu gagaxi a nga vulavula hi timhaka ta ku a nge he swi koti ku ya eseventini a ra hava murindzi hi lowuwani.
Mi ta kahle, loko ni ku ri tanga tani kahle, ni ta ku nela nhungu. ta kunene so that's why sweswi a swa ku ni ta ya va seventeen fane ku ni cinacina unnecessary ku ri ha munhu wa ku ni gada la a na ha endli sweswi a na ha endli sweswi cause munhu wa ntima i dangerous but i have munhu wa private wo langutana na vutomi bya mina ntsena hambi loko no spenda hi n'hweti ni n'wini for se va yimanga va nga ndzi nchumu vanhu va na timbilu to biha i'm telling you vanhu va na timbilu to biha se yo mhaka hi fiki hi vona la gagaxa a fika a posta a vekele xithombe lexiwani ma n'wi vona munhu yalowo leswaku u vekele xibamu enyongeni kasi loko hi hundzeka yaleyo hi fike hi vona gagaxa a posta ka xiyenge xa mabulu xa facebook laha nga fika vekela swithombe swi tikomba ku ri ku tirhiweni swinene le resort ya yena leyi se yi nga thyiwa leswaku i Greater Gagash Resort leyi sukaka ka vito ra Holobye Resort i fika a tsala leswaku Greater Gagash Resort your demands are my concerns paving and stage construction going through everything must worth your money na mi rhandza se ku tlhela ku endliweni ka pavement hala tlhelo ku endliwa na xiteji se loko mo languta mi ta swi vona ku. u le ku tirhiweni layani naswona u le ku antswiseni ka ndhawu liya ku ya hi laha a nga tshembisa ha kona leswaku u ta endla ku cinca eka ndhawu liya se hi siku ra vunkombe ka n'hweti ya n'wendzamhala ku ta va ku ri na gigi kwala ni pfumela leswaku loko se ku ya endliwa gigi liya se swi ta va swi heleni swa ku endla switeji gigi leyiwani ni thule leswaku ri pans down laha ku nga ta va ku ri na vanhu va ku fana na va benny mayengani na va king mnada na swin'wana swiyimbeleri

Okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha ni fike kona xigodini xa Mampela.